Naayiroobii Keeniyaa gaaf tokko dhaqee warra tokko ka Burjii jedhan baay'inaan gandi sun achi jiran qabeenya illee qaba jedhu Shee Aliin narra beekaa hawaasa jabaa hawaasni sun da'awaa takka dayaamanii afaan illee dhibbatti shantama beekun ni mala kiyya sanii Kee kun nuu tahe jedhan durumaanuu kaaseta keessa dhageenye dubbadhu jedhan ati usi. Miskiina wallahi jarri sun foon gurgura foon qalaa yoo ganda san dhayxe foon ba foon taata qeensarraa ilaa rifeensa. Imaamni ganda sanii maal jedhe bakki jabduun asitu. Imaamni ganda sanii afaan Oromoo afaanummaan isaanuu duruu bara Oromoo wajji wanni wal godha. Ulamaa'iin Oromoo rasuula keenya jedhu. Amina gizee garii mucaa tokkoon itti dhufee naa'iba qaadii warra nikhaa ganda keessaa hidhu naa'ibul qaadii ka jedhanii jira ka nikuma qofa namaa hidhu anilleen gaaf tokko aaree qaadiin naa'ibni tokko mucaa tokko areedumarran laalee nikhaa hidhuuf dide Ati wahaabii fakkaatta jee Ani naa'ibal qaadiin ta'e guyyaa san irra aaree. Sagaltamii meeqa jedhan baraan raabi waraqaa sana ammallee ni qaba. Guyyuma namni akkasii rakkate hidhaaf jeetin qaadiilee waa hedduun hiinellee.

foontu dhumaa jedhan. Nama hundaafuu ni qalla yoo jedhan loontu dhumaa jedhan. Eh, Yoo dubbiin hafte dubbatan malee abaluu hin dubbanne jechan dubbatan duuba. Yoo waan kana qircaa goonee hirra jaame Teessoon silaa imaammanneef sun ni hafti jechuudha. Ani immoo eegan as dhufee wahumaa gabaabdu ja'a ulamaa'ota fuula dura jirra. Du'aata wajji jirra. Mucaa tokkon itti dhufee Asheekh Alhaaji. jeeni bar wal qaadii kaman jee bar qaadillee jee ani gidee garii isinuma bayyanachiisuuf hooggana imaamaa fi imaammanii fi du'aata oromiyaati ilaa amma sa'a jirru kanatti

Kana wakalaami. Ijoollee miti ani. Kana wakalaami. Seeran fudhatanii nama tokkorra kaayatan ana musta'iddii faatihaan kennaa fi ammoo amiin ol kutee jariituma yoo ka'uusaan wanni bakka jirti. Inshaallah. Ani dhugatti akka kaamil shamsuu reefu jeesan ani dubbiin kiyya bakka san jiraatu. ni beeytan isin hundinuu ani waraana lafaati lafoo jedhaniini waraanni kun daraja qabaami ani lafoodha warra miilan deemu san ni beeytan isin hundinuu duba hojiittiin amana malee haasawni hedduun an amana nan quubsu kursillee nan quubsitu amma guyyaa kudha shan badeetiin ganda olii sanii namtichi eessa kotee jedhanii ufumaan deebi'e duba taa'uu hin dandeenye duba Nama taa'ee gabaasaa coru ta'uun fedhu an gabaasaa guuru taa'ee akka isa hin gabaasaa uumuun fedha malee gabaasaa guuruu hin fedhu ture. Akkasitti hin dhalanne. Kursiinis didde amma tunis. Duraan ta imaamman Oromiyaa sani jee tunis sunuu ni didde tunillee hin didde amma. Achi fiixa san taa'ee amma isinirraa gabaasaa funaanee akkana dalayne akkana dalayne jechuu ilaa amma sammuu tanaan nan katabamne duuba. Yoo ofii hojjedhee gabaase malee.

Yeroo magaalaan hin jirre magaalaan abaarin bilaashi. Waan magaalan feetu dhiheessi. Waan magaalan feetu yoo hin dhiheessin magaalaan abaarin duwwa. Magaalaa takka magaalaa iidarraa haajaa bahuuf huccuu iidaa dhiheessuu qabda ta ijoolleen uffattu. Kanuma kalaame. Amma biyya faranjii tana yoo dhayxe yeroo kana Huccuu akkanaa tana ta amma kaayannuu fi kombortaa kana yoo u'uu jette magaalaa keessaa hin gartu. Kombortan si erga naan jee mucaan tokko kudha shanan dabre magaalaa guutuu makiinaa yaabbatee waliin gahee dhabe. Maaliif yeroon ta kombortaa uffataniifi. Yeroon shamizaa fi ticheertii qumxaa uffata jarri. Huccuu qaqal'oo magaalaa garte malee huccuu biroo hin gartu. Huccuun kaata magaazina galte. Gaafa qabbanti dhufte kana teeraa magaalaan gartu. Jaakeetaa fi koota malee koofiyaa mataa ta qabbanaa malee. Miskiina wallah. Yaa jarana magaalaa amma reefu asii faarsinu tana. Ta warri faarsee faaruu qarxam godhe kana. Ani waan garaa na nyaatu ni beektaa? Eenyu dhiirti magaalaa tana bittee gurgurattu? Eenyu dhiirti? An kana kana namuu waan waantu nama yaachisa. Magaalaa dhaabbatte faarsaa ooluun hiikkaa hin qabu. Hiikkaa hin qabu. Wal gammachiisuu ni ta'a. Wal gammachiisuu ta'a. Ammoo eenyutu magaalaa tanarraa bu'aa buufata waan magaalaan tun feetu magaalaa tanaa dhiheessee gurgurataadha amma dubbiin. Isin ganda isin jirtanitti hedduu keessan isinit dhufee isin beeka nama muraasa malee. Isin hundi ummata laafaami. Hadaraa bakka isin jirtaniin daangaan akka hin cabne daangaan amantii dide. Naannoo isin qubattaniin amantitti rakkoon akka hin dhufne amantiin nama isii barsiisu akka hin dhabne yaa jarana silaa wahiin isiniin jaa yoo dubbanne Buqqee taane, bubbee taanee jee namtichi. Yoo callifne buqqee taanee jee. Dubbannaan bubbee taanee, callifnaan buqqee taanee jee. Lamaan kana gidduutti rakkadhe malee waan isin amma akka nuti gammannee teenyu kana rakkoo akka Islaama Oromiyatti waan nu marsee nu deemaa jiru ka dhaloonni itti guddifamaa jiru amata shantamaa fi diidama har'aa Biyyi tun maal fakkaatti jechuu nama sodaachisaa beektu. Ijoolleen maal irra guddachaa jirti? Maali wanni guddatee as bahaa jiru? Wanni waltajjii tanatti as bahaa jiru? Wanni barreeffamaa jiru? Ka dubbifamaa jiru? Maali wanni dhaadheeffamaa jiru? Ulamaa'iidha? Eenyu ka dhaadheeffamaa jiru? Isin himi, isin du'aa'ii san keessallee haftanii beek. Du'aa'ii duraan nam sadiin goonu sanillee amma isin dhiisanii beek kata binaa siimaa kan haftanii jirtan maali wanni dhaadheeffamuu jiru wanni ol ba'uu jiru maali ol baafamaa jiru hadaraa ofitti hin laafin haadhu hawaasa isinii nuu miti nuu miti nuti umaatii mi nuti arra nama amata diigdamaa fi soddoma booda oromiyaa keessatti ama shantama booda sheeka ta'u arra tolchinatu Akka nu galaame. Arrada nuti isinummaa eenyu isin kajeela isin bar sheeyxanni nuu xiqqoo malee garaa isinirraa muratuuf deemaa bar. Li'annoo kanneen kutanii ilmaanuma isaanii rabbi na haa kennu jechuun ni malaan jeenninuu. Dubbiin isinii mi? Dubbiin nama isin dhaalu. Mee masgiida keessanii galaa. Ganda keessan keessa mee akhi namaa guyyaa tokko imaamni kun yoo dhukkubsate namni bakka imaamaa san guutee minbara san dhaabbatee ummata salaachisu ni jiraa ganda keessan? Laala akkanuma qalbitti duuba. Rakkoon asirraa nama eegalti duuba. Har'a asitti wal geenye mana marii majliisa Oromiyaa qofaami ka asin wal geenye. Da'awaa Islaamatiif ka asin wal geenye. Da'awaa Islaama irratti haa xiyyeeffannu, hawaasni keenya ammallee oduma roobni roobuu dheebotaa jira amantii duwwa. Namuu gandatti hogga gallee karoora ani egaa namuu waan irraa marate maraate haasawa. Karoora da'awaa ka imaama xarafa biyyaa jiru dhaqqabu dameen da'awaa ta isin uf keessatti majlisa keessa godhamte sun dameen da'awaa sun yoo kana irratti hin dalayne akkuma sheekh hajjiin ji'u jirjiiraa achi irraa. Jirjiira haa kaatu irraa. Dilillee maa dabalataami galee ganda sarraa haa gaafatamu. Da'awa irratti haa xiyyeeyfannu. Da'awaa fi da'awa irratti haa xiyyeeyfannu. Hawaan amma waan reefu asii haasa waan san jabduun sein tanaami tanaami tanamticha naayiroobii tanan si himatu. Eegan guyyaa san rifadhe takkaa rifaatuun qalbii irraa nan deemne dura. Saxanuu dhaabbadhaa jedhaa jira. Gara kanatti gara kanatti. An bara waa nama bakka takka dhaabbatuuf. Dhagayaa waan isinii himu. Eegan jecha kana namtichi san irraa dhagaye. Wallaahi hirriibni natti hin bareenne. Isin ulamaa'iin Oromoo rasuula keenya jedhu. nuuf rabbi isin erge jedhe sababaa teeysan shahaadaa qabanne sababaa teeysan ummanni keenya islaamawii jedhe takkaa nuti rasuula nama rasuulaami wahuma takka namaaf ni taana jechuun imaamni mazzane meeqaa jiraas keessa hadaraa wan isin dhaamu ganda reefu nutti dhaammachaa ture san akka sidaamaa san akka kafaa san Yaa obboleesso! Qubni qubatti aanaa, abba gudduu garatti aanaa jedhan. Qubni walitti aanaa mi? Abba gudduun kana quba kanaan abba gudduu jennaan. Garam aana inni? Gama garaa aanaa jedhan duuba. Qubni moo qubatti aanaa, abba gudduun garatti aanaa jedhan. Jarri reefu maqaa dhawe, kilillee maqaa dhawe, naannoo maqaa dhawe, keessaahuu naannoo Jimmaa je kan sheetichi kafaa dhufu. Amaa naa beeki! Dubbii laafaa hin seeyintu. Keessaa warri jimmaa ollaa keenya nun dagatinaa jechuu. Ani waan isiniin juu warri jimmaa guyyaa karoora kafaa sanirraa qabdan ani isiniin wajjin jiratu. Dildila nuu ta'a. Warri immoo karaa kanaa ka hawaasa fi sidaamatti dhihaatu. Guyyaa ganda sanirraa sagantaa qabdan ani isiniin wajjin jiratu. Ammoo dhaqee sagantaa achi godhuun beeku. Gandi kun narraa fagoo, hin beeku, wal hin beeknu du. Afaan illee hin beeku. Warri oollaa san jiru Oromiyaa irraa warra san irratti akka dalagu. Booranaa fi Gujii fi walakkaan kun immoo dura qabxii nuti kaayannu amma duran lallabee ture. Guyyaa tokko fuula Rabbitti

akka jedhan san ni beektaa wallah dachii sana gubbaa yaa'urra keessa galuu irra caala gizee garii beeku ni rifadhe gan san hoggan dhaqe imimmaan hawaasa nu beeku ka kabajaa oromoo qabu safuu qabu jaarsi si kabaju namni afaan isaan beeyne ka kabajaa isaan beeyne dhaaletu utuu nuti dilli kun jirru utuu. ni bayan amma bifa kanaan gaafii jalaa ni baya namni Walakkaa tana walakkaa tana biyya shawaa jedhan tana. Nooraa nama joogga dhayne nooraa jujja hundi lafaa ka'ee dulloonni hundi. Namni biroo dhaale nuti keessaa hongoye. Namni kun hundi osoo amma rabbi nun gaafanne jalaa ni baana akkamiin yaaddammee isin. Numa baana jettanii yaaddanii? Nama hedduutu qiila wayii itti ilaalaa beeki kanallee itti ilaaluun ooltanii beeki isin. Qiila itti barbaaduun shakka kanalleetu. Mee qiila barbaaduu biraachi guddadha. Akkuma namaa tokkootti wanni kun nama laachi hin yaachisu. Amaanaan Oromiyaa killiloonni biroo amaanaan Oromiya nuti amaanaa Oromiyaati hogga jedhan waan garaa na nyaatu. Nama Oromiyaa ufiituu dadhabee anaa abbaa kiyyaa abbaa kiyyaawu dadhabee Abbaan kiyya abbaa isaa fidee natti dhufe jedhe namtichi. Anaa abbaa kiyyaa hoo kaaddamuu dadhabe abbaan kiyya abbaa isaa fidee dhufe jedhe. Nutii nama, nama keenya waraabessi guyyaa adii nyaate. Nutii kana namni biroo kililiin biroo nun dagatinaa nuun jedhe ta'u. Hee miskiina wallaa. Akkamitti nuuf tuffadhe hoggan taa'u. Namni keessa nama hin beeyne. Akka wayya nama isa yaadu. Anaa fi atii obboleessa dhabe, abbaa dhabe, jaarsa gurguddaa dubbatu adda galchu abbaa gadaa dhabne. Ijaa hin argee beeku oduun haasa'u. Garaa na nyaate garaan na fayyuu dititu. Nutii ufiifuu kana fashalle Namni biroo hadaraa nun dagatinaa nuun je'etu maaltu wayya? Isinillee laaffisuun deemu ani. Hamilellee isin cabsuun deemu. Akka nama hujii hin qabne amma dura Islaamaaf humaan hojjatinillee isin taasisuun fedhu. Akkasiimi ilaalchi kiyya. Yoo akkasi laaltan numa dogoggortanii beekaa tu. Ani akkin irra jiru darajaa namni itti nu laalu haa haa dhufnu. Maal jettan? darajaa namni itti nu laalu irra haa dhufu sheekh hajjiin amma oromiyaa keessaa dhufe maashaallah gammanne nuti hundi sheekh hajjiin qofti yoo amma bakka kana taa'e teessuma yeroo isaanii lakkaawwatanii fixatan maal hiikaa qaba hadaraa ganda galtanitti bakka jirtanitti ashaaraa wahii Ashaaraa wahii kaa'uuf tattaaffii haa goonu. Waa hambifnee dabruuf tattaaffii haa goonu. Asirraa wayita galle hujii qabatamtuu lakkaawamtuu Kaamil Shamsuu jeesuun na jalaa fixe dubbii bee Kaamil Shamsuu. Hujii qabatamtuu lakkaawamtuu. Hojii akkasii irratti haa bobbaanu, isin amaanaa ummataati, amaanaa Rabbii isinirra jira, amaanaa ummataa nurra jira, amaanaa oollaan nurra jira. Qaafilaa da'awaa ta karatti wal bira dabartu, hogga tuun gala deemtu tuun bobbaa deemtu, baallii wal harkaa fuutee dabartu, qaafilaa da'awaa akkasii barbaanna. Eenyu ijaaraa san? Carraan kunoo, fardi kunoo, fardi kee kun ni gulufaa. Ni garmaamaa jennaan fardi kanaa dirreen tana jeen jee bar namtichi. Fardi kee kun garmaamaa jeeni bar. Kunoo fardis kana dirreenis tana laali jechuun mokkorii jechuun amaara. Fardi namtichaan fiigee chee naa ji'inii jee jee chee naa ji'i farda kanaan jennaan sirran gurratti aanaami atumtu chee jaadhuun jee jee. Maal jettan? Yaa obboleessoo namuu bakka irraa dhufne ni beektanii. Anilleen odon deemu odon deemu Kursii Ethiopia san ta namni isii bira dhufe achumaan achi kufu as hin deebine. Anileen amma achi gahe duraan akkasiin nama hamachaa ture. Bakka namni isii bira dhufe as deebi'uun isaa ulfaatu yoo achi qaare malee. Hedduun jaalatiin. Hedduun jaalatiin. Namni bakka san dhufe ka hawaasa isaa biratti kabajaan as deebi'e amma dura numa takka ta ganaan beeynu immoo. Ganaan beeynu beek. Waan hedduu akkasiitii mi beek. Waan akkasiitii mi duuba. Hojiidha wanni jiru. Hojiin ammoo hogga laallu hamtuun fakkaattu. Karaan deem akeeka eegalame hamaan fakkaatu. Ammoo ulamaa'iin Oromiyaa kun yoo cichee wareegama kafale. zigaala keessaa baye portokoola manguddooti fi ka gandaati fi ka soddaati fi soddaatii keessaa baye ani dhugumaan isinii himaa beekaa ta'u yoo san qofa waa godhuu dandeenya namni uf dhagayaa deemu homa takkan godhu amanaa naa isinii himaa ta'u rabbuma kee dhagayi Diin qabattee deemtu gatii kenni dhiisi waan biroo hulaa biroo ofirraa ta'u. Yoo san qofa namni ashaaraa xiqqoo takka lafa kaayatu. Kanaafuu hawaasa kiyya ulamaa'ota keenya hawaasa jechuun hoggan uummata dura jiruun akkas baree portokoola kanalleef dhiifama naa godhaa duuba. An isin xiqqeessuun fedhu isin laaffisuun fedhu ammoo faarsellee Faaruu goggoyduu qarxam isin godhullee hin fedhuu dhugaa rabbii yoo feetan duuba. Wa ammaa man aamana wa amila saalihan falahu jazaa'anil husnaa wa sanaquulu lahu min amrinaa yusraa madaalliin hujiin shari'aa islaamaa keetti ta'u. Nuti hundi hujiin madaalamna. Ijoolleen teenya nu madaaluuf teessi. Arra immoo nuti wal kabajnaan madaallu ilmaan keenya nu madaaluuf taa'an ammoo tu. Guyyaa ijoolleen teenya miizaana irra nu keeyse hadaraa akka miizaana hin kufne tu. Hadaraa akka miizaana. Bakka kana bakka wa'azi illee godhuu hin fedhu. Eh, Namni illee na bira deddeemee harkaan na tuqu illee hin fedhu. Amma raataa mi fayyan qaba. Kana hoo kanaafii haasawa irraa hin maraanne ana amma nama bira deddeebanii uf yaadachiisan hin leebiiduma. Namni ganuma haa uf baruuf hin jaabar. Kana hoo kanaaf maal jettan? Bira deddeemanii yaadachiisu ammaraa taa'aami fayyan qaba. Kana hoo kanaafii galata dhabaasanii kana hoo kanaafii ammoo sheekka kiyya wallaahi rabbiin isin haa gammachiisu. Ani waan rabbi irraa isinii fi ufillee kadha. Rabbiin ufii dalagee maqaa nama godha. Rabbi ufu wama hojjete saniin maqaa isinitti haa godhu. Bakka jirtan hunda urjii nama ashaaraa qabu rabbi nu haa taasisu. Yaa rabbi milboorni Awustiraaliyaa dhaqee asitti gaadara isaan nama hin dhiiftu dhokadhee mu'utamara tabliighii tokko dhaqe duuba. Am- Narra laalina ammallee booda deemtanii narratti hin katabinaa asii galtanii. Mu'utamar xiqqoo malee aalamii tabliighiin milboorni irra qabdi Awustiraaliyaa. Nama masrii tokko daawaa godhu jira. Doktor moo injineer jedhaniini. Inni kun afaanuma arabaa beeka malee waan biroo rabbumaa beekaa ta'u maal jaa immoo waan na ajaa'ibe du'aayii godhe allaahumma istacmilnaa walaa tastabdilnaa jedhu beeki wahi fuudha namni namarraayi kanaan hin galee muutamararraa mu'tamara sanirraa kanaan hin gale allaahumma istacmilnaa walaa tastabdilnaa

rabbi nu haa hojjechiisu nun jirjiirin yaa rabbi ni qabda dhuga nama ni qabda ni beeyna yaa rabbi nu jirjiirtee jajjabaa san hin fidini numa kana nu hojjechiise yaa rabbi numa kana nu jabeessee rabbi nu haa hojjechiisu amaanaa guddoo nurra jira itti gaafatama guddaa jira Waan hirriiba nama dhoorku jira. Waan raa gala nyaanni akka sitti mi'aawu si dhoorku jira. Laa tas'ali xabiiba salil mujarrib jee jee duuba. Ani nama mujarrib sanii beeke. Noo Sheekh Alii Jimmaa yoo ta'e malee mee amma namni Sheekh Alii Jimmaa wallaahi saahiba kiyyaa. da'awa raaree da'awa waliin nu fide isaanillee rabbi barakaa isaan keessatti haa godhu ammoo waan isinii dhaamu aayaata nama sodaachisu gizee hundatu

Yoo ganda san daganne ummata jedhamnee lakkaawamnu beeka. Wanni xiqqoo magaa maal maal qabna nuti magaalaa keessa amma yoo rabbi ijoollee teenyaa tolche haa tolchuuf rabbi. Amma naa fi ati maal qabna waan da'awaa bahuu nu dhoorku maal magaalaa keessaa qabna. Maal qabnaan jee Maal qabna? Hadaraa naannoo teenya hin dagatinaa. Ka aanallee naannoo isaa akka hin daganne, ka qabaleellee araddallee naannoo isaa akka hin daganne, ka godinallee naannoo isaa akka hin daganne, ka Oromiyaa jirullee naannoo isaa akka hin daganne. Carraa bareedaa kan nu hojjechiisaa gaafan Adaamaa gale na ergadhaan jeen duuba. Kunoo Shee Maamud, Shee Maamud eessa godhe? Kunoo Shee Maamud ni jira. Yaa Shee Mahmuudoo ani ergan tolchaa waan biroon beeku na ergadhaan jedha. Namni bakka irraa abaaramuuf beeku. Namni qalbii qabne wanni beektuun anaa fi maayikii jidduu seenuu fedha. Re'een farra feete mataa qeerransaa arraabdi jedhe. Re'een farra feete

Baadiyaa gammoojjii fokkattu wayii keessatti faranjii arge jedhe. Hoxxee wayii ijaaratee taa'a. Maal asii goota jennaan wongeela waliin ga'uuf dhufe naan jedhe jedhe. Taa'ee boo'e jedhe. Aniin Qur'aana Rabbii qomaa qabu sagal kudha shan ganda ollaa xiyyaatitti geessuuf halkan takkaa lama Torbaatamii dhaqee sadii. kana ulfaata. Faranjiin Awurooppaa irraa kudhan ka'e. digdamii jaha wongeela geessuuf dabuuf Sudaan gammoojjii naannoo Daarfur galuun haga garaagarummaa nuuf isaan qabnu na argisiise ilaa inaan jedhe namni sun waan amma isaan jedhan kana warra hojjetu rabbi nu haa taasisa yaa rabbi amaanaa kana warra baatu rabbi nu haa taasisa godin arsii lixaatiif shaashamanneen na ergadhaa jedhaniirani warri hojjetaa illee hima jira Kak Shee Kena Yusuf Ciro, Sidaamotti, Gujiif Booranatti mindaa baasanii du'aa ka ergani, zakaa guuraa achitti ergaafi kaddamaa jiran. Ka akka Shee Habiib Huseen fa Dodolarraa waan akkanaa hojaa jiran wanni hojjatamu gugudda jira. Mata dureen kun yoo ka'e waa heddutu mataa keessa nama ka'a. Bar wanni obboleessi keenna Ibraahim Mulushaa jedhe sun Ambi Worra nama nyaatu isiniin jedhaa jira, isin nama nama nyaatuu miti, nama hin nyaannu jechuu maa dadhabdan nuun jedhe. Waan gara biraa hin beeku ani. Wallaahi du'aata naannoo keennaa keessaa Sheikh Habiib Huseen baay'ee tokko galatoomfadha. Ganda silxee tokko baaburaa fi suuqii itti guban dodolatti. Dura na gubaa jedhee afoo dhaabate. Diina waliin dhaabate jedhee namni keenna jibbe. Diinaa miti Warra diini warra diiniin tokko nu godhe jedhee afoo dhaabate. Ormi sun haga hadhaa yoo waan isaa kaasu hin booyan. Biraan akhiraa. Kanurraa barbaadamu ganda kee ganda jirru hundatti nu majlisa Oromootii miti. Majlisa Oromiyaati malee. Ganda jirru hundatti nama muslimaa nama muslimaa akka qaawwi ittiin seenu akka hin qilleensofne kophummaan jaabummaan akka ittiin dhagaamne Amaanaan guddoon isin as jirtan kanarra jira obbolaan akhiraa. Warra amaanaa tana baatu rabbi nu haa taasisu. Warra bakka biraa jiru daawaa godhuu waliin akkuma amma reef jedhan ollaa keenna ka muuka'e dhabuu waliin warra keenna ka afaan tokko haasofnu ka islaamummaan hin geenne irratti juhudii godhuu waliin dura musliimuma ollaa keenna jiru hagam takka muukuu baafneerra yoo jedhu uf yoo gaafadhu uf tuffadhaan waan keessan hin beeku.